Хәерле көн. Юлчылар Питрәч районы буйлап сәфәрләрен дәвам итәләр. Һәм без районның көньяк-көнчыгыш өлешендә бүгенге беренче авылыбызга кереп барабыз, ул Татар казасы дип атала. Карталардан эзләүчеләр булса, Атар Дубровка дип язырга онытмагыз. Бу очракта тәрҗемә иткән яки русчага гына күчергән исем түгел, гомумән берсе-берсенә Охшаш булмаган, тәңгәл килмәгән исемнәр аның да аерым тарихы бар булып чыкты, эзләнә торгач. Татар Казысы авылының Э, менә әле тарихына кереп киткәнче ике төп үзенчәлеген әйтергә була. Беренчедән, ул бу төбәктәге керәшен татарлары арасында бердәнбер татар, мөселман татар авылы булып тора. Шушы Куста дип сөйләшә инде күп очракта галимнәр. Һәм миңа калса, Аның ни өчен заманында чукындырылмый калганы менә шушыннан ук аңлашыла торгандыр. Килде китте яктан килеп керсән әлеге авылга, тиз генә монда шуның кадәр зур һәм матур э, торак урыннары урнашканын чамалый торган да түгел. Чөнки ул хәтта хәзерге көндә дә агачлар белән капланган. Ә аның инде исемендәге Атар Дубровкада, Дубровка, ягъни Имәнлек дигән исеме, шулай ук заманында монда урман эченә күчеп утырган авыл икәнлеген дә әйтеп тора. Һәм икенче үзенчәлеге нәкъ менә шушы Татар Казысы авылында авылның нәселләре, шәҗәрәләре бар. Бүгенге көндә э, гаилә үз нәселең шәҗәрәсе белән беркемне дә шаккаттыра торган түгел. Ә менә монда барлык төп нәселләрдә кергән бик зур һәм матур шәҗәрә бар. Аңа галимнәр дә соклана. Шулай булгач, тарихына тирәнрәк Кереп карыйк. Дөресен генә әйткәндә, безнең Питрәч ягына сәфәребезнең төп сәбәбе дә Татар Казысы авылы тарихы. Хикмәт шунда, авылга нигез салган Такый Янчура атлы кеше бу төбәкнең тагын берничә авылы шәҗәрәләре башында тора. Ләкин тарихны белмәсәң, бүгенге көндә ул авылларны тугандаш дип әйтә торган да түгел. 1604 елда Песовый кенәзе дигән Кенәгә бар, шул кенәгәдән, что татар казысы шушы җирләр бирелгән, теки Янчуринга хезмәт өчен бирелгән дип язылган жалованный грамоталардан өзекләр бар. Татар казысы, казы исеме ул Нокай Урдасыннан күчеп килгән кеше исеме. 15 нче гасырларда алар күчеп килгәннәр ил буена. Казы олысы төзегәннәр. Казы олысы шушы менә Миша елгасының сул ягында инде шушы Казы исеме белән бәйле авыллар барлыкка килгән. Казы олыс бу как биләмә. Шунда барлыкка килгән авылларга инде Казы исеме кушканнар. Атар Дубровка сүзе ул урыслардан кергән булса кирәк. Атар, утар, Дубровка, имәнлек. Безнең авыл тирәсендә имән урманнар Булган инде бу чорда, алтынчы, унҗиденче гасырларда булган. Такый Янчура үзе ниндирәк кеше булды икән, ул кайсы катлам кешесе дип әйтимме, нәрсә белән көн күргән кеше ул турыда язылганмы? Бу турыда э, хезмәттәге кеше дип кенә әйтелгән, э, служилый дип кенә хезмәттәге. Э, аны әйтәләр иде теге имеш, нидә Ливон сугышында ул катнашкан ди. 1358-81 елларда Ливон сугышы булган Иван Грозный вакытында инде. Имештер аның элек тә алдан да булган җир биләмәләре шушы Кече Солтан авылында менә хезмәт өчен аңа тагы өстәп шушы авыл территорияләре бирелгән дип әйтәләр инде. Авыл урамнарының исемнәренә игътибар иттек. Мәсәлән, Дальние дигән урам бар инде, әйеме? Борынгы исемнәре алай булмагандыр инде аның. Урамнарның исемнәре бармы ул? Урамнарның борынгы исемнәре, менә мин белгән, мин балачактан иде, менә без басып торган бу урам э, Атавычы дип атала, минем үземнең торган урамым Түбәныч, э, хәзер инде школьный дигән инде аның аргы як дип аталадыр иде, э, мәчет урамы бирге як, аннары соң Ан тагы бер яклы гына урам бар иде. Ул кешенең бәрәңге бакчасына карап торганлыктан бәрәңге урамы дип кибет янында инде бер 3-4 үй генә урам бар. Ул өч өйле дип. Хәзер инде урамнарга башка төрле современный исемнәр куштылар. Шулай теге алай йөртелми. Ну, борынгы исемнәре шулай атала иде. Бу түбән очларның, югары очларның һәм аръяк, биръякларның кайсы өлеше борынгырак дигән фараз бар. Кайдан, кайсы тирәсеннән башланды икән авыл? Авылның, например, чыгышыннан башлап фаразласак, төбәк, төбәк бит инде ул как раз шул авылның башланышына бәйле, төбәк елгасы, менә бу бирге як дигән Урам беренче булып барлыкка килгән дигән фикердә торабыз. Менә шул төбәк елгасы, менә төбәк елгасы как раз урам э, Бирге як урамының башланышы. Ә иң яңа өлеше хәзер кайсы тирәдә авылның? Иң яңа өлеше хәзер инде ул э, Зират арты урамы дип йөртибез инде без аны. Тагы шул халык телендә Котылдык урамы дип әйтәләр инде анда яшьләр

М7 юлы гына аерып тора. Сезнең авыл кешеләрен якыннан белмәсәм дә, күренекле шәхесләр бар бит инде. Бөтенебез өчен уртак Зөфәр Хәйретдиновны беләбез. Моннан эзләп таптык. Зөфәр Хәйретдин, Зөфәр Гыйльметдин улы Хәйретдинов. Әйеме? Әйе. Без шушы ни буенча барсак, шушы тармак буенча барсак, Хәмидулла дигән кешегә килеп чыгабыз. Һәм шулай ук Люция Хәмитованың шушы авылдан икәнлеге билгеле, аның тармагы кайсы тирәдә? Хәмидулладан Хәмид туган, Хәмидтән Галиәхмәт туган, Галиәхмәттән Миннәхмәт туган, Миннәхмәтнең кызы Люция Хәмитова. Аларның фамилиясе Хәмид. Менә шушы фам... Хәмиткә бәйләнгән, ие. Зөфәр Хәйретдиновлар нәселе белән Люция Хәмитова нәселләре, алар туган. Туганнан туган, туышканнар. Двоюродный дип әйтәләр инде. Бу шәҗәрә кайчан төзелде? Менә сезнең варианты дип әйтүем. Ә, бу шәҗәрә моннан 20 ел элек төзелде инде. 20 ел элек. Төзедек без аны. Аның ә, иске варианты мәчеттә сакланган, аны борынгы бабаларыбыз төзеп калдырган. Биктагиров Габдулла бабай аны дәвам иткән һәм ул мәчеттә схема формасында саклана иде. Без аны мәктәпкә алып килдек һәм мин аны шушы формага кертеп төзедем. Э, башта имән агачы формасында, аннан инде алмагач формасында, төрле вариантларда, кечкенә вариантында төзедек. Бер вариантын без аның музейга бирдек мәктәп музеена бер вариантын питрәч музеена тапшырдык бер вариантын аның шамил исхаковның шамил исхаков алып китте камил исхаковның әтисе алып китте без аңа бүләк итеп бирдек ул аның буны аның бабалары безнең авылдан ул авылга кайтты зиратка барып каберләрен барлады бабаларының фотоларга төшерде Һәм без аңа балалар белән авыл тарихын, аларның нәсел тарихын сөйләдек. Һәм аңа кечерәйтелгән вариантта шушы шәҗәрәне төзеп мин аңа бүләк иттем. Бу шәҗәрәнең тагын бер үзенчәлеге бар. Э, алмадан кала тагын яфраклары бар, яшел алмалар бар. Булар нәрсә дигән сүз бирер төрле мәгънәсе бар моның? Яшелләр хәзерге вакытта авылда яшәүче, буыннарын дәвам итүче кешеләр, менә мәктәптә яшәүче, Менә бу Зөлфәтнең улы Булат хәзерге вакытта мәктәптә укый. Булат Әлфиснең малае Рәйф белән Рәсүл мәктәптә укыйлар. Ә, Бу шәҗәрәдә ир балалар гына языла һәм авылда яшәүчеләр генә языла, читкә киткәннәр. Шуңа күрә ә, язылмый инде, аның чиге булмас иде, әгәр дә шәһәргә киткәннәр дә язылса. Шәһәргә киткән кешеләр кайтып үзләренең нәсел ә, буыннарын барлап, табып алып китәләр. Аларга бик кызыклы бу шәҗәрә. Җәмәгать шәҗәрә дип мәктәп музеена кергән җирдән үзебезнең күзгә һәм колакка ятрак булган әйберләрне без эзләп кенә торабыз инде, безнең бу гадәтне беләсез. Тупырча дигән әйбер. Бер э, исеме дә, җисеме дә кызыклы әйбер бу. Келәм тукыган вакытта туку станогына менә шулай итеп, аның менә шунда күчәр тага торган э, нее бар, өлеше бар үзенең, пазлары бар. Менә шушылай итеп келәм тукыганда җепне сүтеп барыр өчен менә шушындый бабинасы дип әйтимме инде үзенең татарча әйткәндә зур кәтүге булган инде. Исеме тупырча дип атала. Әлегә кадәр монысын белмәгән идек. Ишеткән юк иде, дөресрәге. Тагын бер кызыклы әйбер, чүпләмәле тастымал дип язып куйганнар. Бу шулай ук кулдан эшләнгән әйбер. Бу шундый үзенә күрә бер чигү үрнәге дисән, чигү үрнәге дә түгел инде. Чүпләп-чүпләп, менә бу җепләренә тыгып барганы аркасында, чүпләмәле тастымал, борынгы чүпләмәле тастымаллар дип сөйли торганы әниләр дип тә әйттеләр. Һәм тагын бер әйбер, монысы инде алай аптырарлык түгел, һәрбер музейда күрергә мөмкин дип әйтер идек. Гадәти әйбер булса да, нишләптер бер дә күргән юк. Бу чыра кыстыргыч. Менә шушындый җәпле әйбер ул. Э, үзегез аңлыйсыздыр инде. Ут юк та юк, керосин лампалары һәм башкалары булмаган заманнарда, бу инде э, кеше йорт белән яши башлаганнан иң борынгы әсбапларның берсе булгандыр, яктылык өчен. Ул менә шулай диварга кодап куела торган булган, болай түгел, менә шушылай. Монда кыстырыла аның чырасы. Бераз гына инде аска каратып, шул чыраның бер башыннан ут төртелә дә, ул шулай җайлап-җайлап кына җанып бара. Шушында диварга кадалган килеш менә шулай торып тора ул, тырпаеп. Аннан соң инде бу үзе генә булмый, аның аста идәндә теге янган чыраның көле һәм э, бераз гына теге күмерләре төшеп барыр өчен су салынган кечкенә генә савыты да була әле. Шулай булгач, бу шундый парлы әсбап дип әйтик инде. Менә хәзерге көндә э, ул шигырьне хәтерләмим, нишләптер күңелгә бик кереп калган бер шигырь бар иде Татарстан турында һәм татар халкы турында. Соңгы ике юлын гына хәтерлим бер куплетының. Киштән телә иде чырасын, кем уйлаган аның нефть төяп, океаннарга кадәр чыгасын дигән шундый бик матур юллар бар. Менә шушыннан башланган тормышлар да бар бит әле безнең тарихта. Авыл тарихы төрле чыганаклардан алынган җыелма тарих булса да, ул музей экспонатлары һәм җирле атамалар белән тулыландырыла. Аларда да авыл шәҗәрәсенә ишарә табырга мөмкин. Бу безнең э, авылның иң югары урыны атау Тау башы дип атала, тау тау башы. Элек-электән инде монда сабан туйлар үтә торган ие. Самый күтәренке ни өчен дисәң, сабан туйларны шунда ясаганнар. Э, сабан туе вакытында берәр нәрсә булса, уткуч чыкса да, авыл моннан күренеп тора дип әйтәләр именә. Э, шуңа күрә иң югары урынында басып торабыз без. Безнең инде монда елгалар, э, Төбәк елгасы, Очык елгасы, Әтнәмәт, Очык, Төбәк, Печмән елгалары, менә дүрт елга рядом, болар инде Имсим юлына, Камаз юлына хәтле менә, бик матур елгалар, җиләкләргә бик бай. В основном авыл халкы шунда җиләккә җөрибез инде. Әтнәмәт дигәне моның кеше исеме бит инде, әйме? Әтнәмәт елгасы кеше исеме белән аталган инде. Тегеләрен әйтә алмыйм, но басыннан әтнәмәт кеше исеме белән менә безнең авылның чыгышына, тарихына Теки бабай ниенә килеп тоташа, менә шул гасырдан ук кушылган җылганың исеме атамасы. Такый нәселенә караган авылларның төрлелеге тарих юлларының никадәр бормалы булуын ачык күрсәтә. Бүген ул авыллар төрле җирлекләргә генә түгел, гомумән, төрле диннәргә яшәү рәвешенә үк карыйлар. Мәсәлән, татар казысы белән керәшен сәрдәсе тугандаш авыллар. Туган гаҗипләр бар дип әйтеп була. Э, бу проблеманы күтәреп чыкты Максимов дигән кеше име? Галим буларак инде Мәскәүгә кадәр барып җитте ул. Э, менә бу Текиян Шуринның э, туганнары Толкиновлар йөри хәзер. Керәшен сәрдәсендә Толкинов йөриләр. Аларны теки дип йөртмәгәннәр, теки, теки, теки уңайсырак бит әйтергә. Авыл советына килгән дә, әйдә, Толкинов дип язып куябыз, язып куйганнар. Менә ул керәшен сәрдәсе әйтәләр инде. Кибәч авылларында безнең яктан чыккан кешеләр шушы нәселдән чыккан кешеләр дип. Таткадяш авылларына шулай киткән дип әйтәләр. Бер як, бер ике яктан чыккан кешеләр инде болар. Бер текей нәселеннән киткән кешеләр була. Аңлагансыздыр инде, без бүген мәктәптә күрсәтеп узган шушы татар казысы авылының зур шәҗәрәләре, алар ә, дәвам зур эшнең дәвамы булып торалар. Ә ул шәҗәрәнең төп нөсхәсе, дип әйтик, авылның мәчетендә саклана. Ул теге милли метровка кәгазь дип әйтәләр инде, сызымнар вакытында кулланыла торган зур кәгазьләрне күз алдыгызга китерәсездер. Элеккегрәк буын кешеләре менә шунга төшерелгән. Шушы авылның мулласы язып барган, ул да заманында зур эшне дәвам иткән кешенең бертөрле хезмәте ядкәре булып мәчеттә саклана. Ундүрт буыны билгеле бүгенге көнгә, хәзерге заман буыннарына кадәр китереп җиткерсәк, әлеге шәҗәрә буенча. Ләкин тарихчы Дамир Исхаковның эзләнүләре буенча бу э, Такый Янчура дигән кеше, фамилиясе Янчурин дип бирелә бит инде аның. Э, Янчурин яки Зянчурин дигән варианты бар. Менә шушы Зянчуриннар, Дамир Исхаков фикере буенча, Нократ татарлары, инде бу Вятка ягы, Киров ягы бүгенге көндә шул якның морзалары нәселе булырга тиеш дип әйтә ул. Һәм э, аларның нәсел очлары инде Казан арты өчен бик зур мәгънәгә ия тарихи шәхес Кара биге барып тоташа дип әйтелә. Бу Нократ татарлары һәм ул морзалар кенәзләр нәселләренең Фамилияләре, мәсәлән, шушы Зянчуриннардан кала, тагын инде сезгә бик яхшы таныш дип уйлыйм, Дәүләтьяровлар, Яушевлар, Арслановлар, Хуҗасәитов кебек фамилияләр. Аларын күбрәк ишеткәнсездер дип уйлыйм. Һәм әгәр дә бу фараз дөрес булса, тагын Карабигә кадәр барып Исәплибез икән, шушы Янчураның нәселен һәм аңга теге ундүрт буыннан башлыйбыз икән, шул ундүрт буынга тагын бер ким дигәндә ун буын өстәлә дигән сүз. Шулай булгач, бу авылның тамырлары никадәр еракка киткәнен үзегез чамалыйсыз. Борынгыдан язылып барган шәҗәрәсе булу, авылның мөселман татар авылы буларак сакланып калуы биредә электән үк укымышлы халык яшәгәнен күрсәтә. Татар казысыннан дүрт указлы мулла чыкканлыгын теркәгән документлар бу фикерне исбатлый. Ничек алай килеп чыккан ул? Там э, Крәшен авыллары элек татар авыллары булган дип әйтәләр безне. Элекке татар авыллары булган инде алар еще кундырылганчага кадәр. Ну, әйтәләр, безнең бабайлардан э, теге, э, телдән телгә күчеп килгән э, ниләр буенча инде, риваятлар буенча, имештер безнең бабайлар, Урыс миссионерлары килгәч, алар инде китеге Нурсы якларына кайтып килеш булгандыр инде. Шул урман тирәсенә менеп, боларны инде яхшы иттереп сыйлаганнар, ашатканнар, читкәннәр дә, монда ул юк дип имеш, җибәргәннәр дип шундый сүзләр йөри инде. Менә шундый нәрсә бар. 17 нче гасырда теге христианлаштыру сәясәте инде ул вовсю бөтен кешенә барган. Именно. 18-нче гасырда барган. Ну, авыл инде үзенең рейен саклап калган. Күрше тирәдә христиан авылларының булуы моны дәлилләп тора инде. 1615-16 елларда э, э, менә э, Солтан тирәсендә халык җыелып безнең авыллардан менгәндер инде. Алар килгән миссионерларга каршы чыкканнар һәм салым түләүдән инде качканнар. Менә салым түләмәскә бу авыр елларда түләмәгән салымны, 3 еллык салымны безнең халыктан түләтмәкче булганнар. Халык, татар халкы инде күтәреп чыккан менә шушы миссионерларга каршы, хәрбиләргә каршы күтәреп чыккан бу мәгълүматлар бар Татарстан тарихи китапларында. Аларның җитәкчеләрен тотып алып, Мәскәүгә алып барып җәзалаган дигән мәгълүмат та бар анда. Җангали Шогыров дигән, Җансар, Җансар дигән кешеләрне менә шунда Мәскәүгә алып барып җәзалаганнар. Йөри торгач, без яраткан иске биналар табыла бит ул. Авыл халкы безне ачулана инде гадәттә, нишләп гел искесен генә төшерәсез анын дип, ләкин безнең күз шул якка таба карарга гына тора, җәмәгать. Татар Казысы авылының элеккеге тегермәне. Билгеле, ул инде э, соңгы елларында э, ут белән эшләгән, утка көйләнгән булган, теге бик борынгы су тегермәне, җил тегермәне дип әйтә торган түгел. Ләкин барыбер дә авылның тарихына күпмедер дәрәҗәдә ишәрә. Бүген без сөйләшкән вакытта, мәсәлән, Вәкил абый белән дә акыллаштык э, бу темага, чөнки 20 гасыр башында бу авылда ике мелочная лавка дип язалар инде аны, кечерәк кибет дип алыйк инде, вак-төяк сата торган э, кибете булганы язылган. Бу энциклопедиягә кергән материал. Һәм шулай ук авылда ике крупа абдирка бар дип язылган. Бу тегермән дип әйтерлек түгел, әлбәттә, теге зур инде он тарта торган дип сөйләрлек түгел. Ләкин аны инде кайсы бер кеше абдирка дип кенә дә, абдирка дип кенә дә сөйли. Ягъни бу ярма чистарту корылмасы, җайланмасы дип әйтик инде. Эш принцибын һәм эшләнешен э, ул менә обдиркаларны сезгә әйтеп күрсәтә алмыйм, чөнки күргән әйберем түгел. Менә шул язылган э, материалны укып белгәнне сезгә җиткерәм генә. Авыл халкы ул турыда без бик белеп бетермибез, ул турыда ишеткән юк иде әле. Андый әйбердә булды микән дип кенә бераз шаккатты һәм уйга калды. Инде авылның тагын нәрсә белән яшәгәнлегенә киләбез икән. Билгеле инде ул игенчелек һәм урманлы як булгач, 1718 э, елдан бу авыл халкының күпчелек өлеше лашманлыкка да кертелә. Аны урман кисү белән шөгыльләнә дип әйтеп булмый, чөнки ул мәҗбүри хезмәт була һәм күп очракта аңа инде бик җүнләп акчасы да түләнми һәм э, авыл халкы, әгәр дә аны инде кемне дә булса лашман итеп билгелиләр икән, атын да, бөтен эш коралларын да үзе белән урманга алып барып, үзе шунда тиешле норманы үтәргә тиеш була. Һәм шунысын да әйтеп узарга кирәк, э, биредәге э, халык дәүләт крестьяннары катламына кергәнлеге билгеле. Хөнәрчелек, ат дирбияләр ясаган дип әйтелә инде. Э, Кундуз аулау җирләре дип әйтелә, менә вот Киян Шүринга биргәндә жалованный грамотада әйтелә. Кондыз аулау җирләре, печәнлекләр дип әйтелә. Ну, авыл кешесе шул игенчелек белән шөгыльләнгәндер, урманнарны кискән дә, иген иккән, башкача монда аучылык булгандыр әзерәк, аучылык бит инде ул теге ярдәмче генә, основной түгел. Менә шул игенчелек, терлекчелек дип әйтергә кирәк. Сәүдәгәрләр турында, байлар турында әйткән кеше юкмы? Сәүдәгәрләр турында бар, бар анда әз генә безнең Э, революция кадәр 11 э, э, авылдагы теге кулакны куганнар дип әйтелә. Кайсы берсенең кибете булган, кайсы берсе ниндидер эшләүдә белән шөгыльләнгәндер инеме. Но алар турында мәгълүматлар бик сакланмаган. Мин белгәндә, мин әле балачакта Авыл әле гөрли иде. Хәзер инде, ничек дип әйтим, олылар, менә безнең шикеллеләр. Без инде үзебезне әле күңел гел унсигездә яшьләр исәбенәрәк кертәбез. Бездән дә яшьрәкләр инде бер-ике семья гына. Авыл картаеп бара, яшьләр калмый. Яшьләр калмый, эш юк, колхоз бетте. Колхозлар бетте. Дөрес, бездә инде монда частный фирма бар, анда шактый гына халык эшли. Ну, яшьләрне ул гына кызыксындырмый. Яшьләр китеп бетеп бара. Клуб клубта да менә спектакльләргә дә дөрес әле катнашалар, студентларыбыз да катнашты. Ну, елдан ел э, кыенлаша бара дип әйтәм инде. Елдан ел кыенлаша бара ул яктан. Менә сезнең э, түбән оч бит инде, әйеме? Урам, Әйе. урам. Сезнең урамда буш калган нигезләр санын чамалый аласызмы? Күпкә кимедеме урамда? Бар бер э, унлап, менә безнең у- урамга гына э, унлап йорт уже э, үзенең төп хуҗаларын югалттылар дип әйтергә була. Менә минем өй каршында гына уже бер өй, өч өй буш, буш. Шуның бер әле миннән түб э, аскарак төшкәч бер ике инде как дачниклар гына туганнары кайтып тора түбәнеш дип аталган урамда гына да бер ун өй буш менә бу мәктәп урамы дигән э, урамда инде үзегез дә күреп киттегез урам почти бер ягы белән буш бара авыллар менә шул картаеп бара Рус сәрдәсе дигән авыл урынында басып торабыз без хәзер. Ничектер, менә шушы Беткән авылның юл читеннән үк күренеп торган нигез урыннарына, менә бу чокырлыклар, алар барысы да йорт нигезләре, шуларга карап тордым да уйга калдым. Бүген Татар Казысы авылында су мәсьәләсе турында сөйләштек берничә кеше белән очраклы рәвештә генә сөйләшеп китеп урамда йөргәндә ә, хикмәт шунда авылга кертелгән ә, үзәкләштерелгән су үткәргеч, аның инде башнясы бар һәм барлык йортка да су кергән. Монысы бик әйбәт. Әлеге көнгә кадәр алар инде шушы авыл җирлегенә акча җыеп, тапшырып, шул акчага шушы су үткәргечне карап торып, барысын да тәртипкә китергәннәр, күпмедер акчасын түләгәннәр, бар кеше дә канәгать булган. Ләкин яңа таләпләр кертелеп, яңа нормативлар кертелгәннән соң, әлеге су үткәргеч һәм авылның башнясы күчә лицензиясе булган оешма кулына. Әлбәттә, Оешманың үз нормативлары, барысы да закон буенча эшләнә һәм бүгенге көндә авыл халкы менә июнь аеннан башлап бөтенләй дә яңа бәя, яңа нормативлар буенча түләргә тиеш булалар һәм бу түләү бер айга бермә-бер генә түгел, берничә тапкырга артыграк элеккегегә караганда. Ә хәзер уйлап карыйк. Бүгенге көндә Питрәч районында иң күп мал-туар асраучы авыл шушы Татар Казысы авылы. Һәм суга шуның кадәр акча түли башласа, һәм бер сыерга көненә ким дигәндә 40-50 литр су тота башласа, һәм аңа инде күпкә артыграк акча түли башласа, әлеге авыл мал-туарга шул кадәр бай булып сакланыр микән киләчәктә дә? Миңа калса, юк. Һәм аның киләчәге алга таба кайсы якка борылыр икән? Менә бу урында шушы беткән авылның нигез чокырларына гына күз саласы кала кебек. Бу вазгыятьтә район җитәкчелеге дә, бу вазгыятькә э, шушы ук лицензия алган оешма да һәм бигрәк тә авыл халкы да гаепле түгел, әлбәттә. Закон кабул ителгән, аның белән бәхәсләшүдән мәгънә юк, барысы да Закон кысаларында нормативлар буенча эшләнә һәм, аңа буйсынып, шул бәяне түләргә тиешләр. Кәгазьдә барысы да бик дөрес һәм тәртипле, ләкин чынбарлыкта киләчәге бик аяныч шул. Шуңа күрә тарихка гына түгел, киләчәккә дә бераз күз сала башласак иде дигән теләктә